Күренекле, искиткеч халыкчан, үзенчәлекле, күпкырлы характерлы образлар иҗат иткән, танылган Россиянең һәм Татарстанның халык артисткасы Вера Минкина Егор кызы 1918 елның 9 сентябрендә Чистай районы Бахта авылында туа. Аларның авылда кечкенә генә йортлары, бәхетсезлек ишек какканчы җитешле тормышта яши. Мал-туар асрыйлар, умарта тоталар. Егор дәдәй балыкка йөрергә яраткан. Гомере дә шунда өзелә аның, балыкка барган җиреннән боз астына китеп харап була. Вераның әнисе Дәрҗә түти авылда җырга осталарның берсе була. Сынып төшми, балаларым дип, тешен кысып түзә, Верага укырга куша, Укысаң, рәтле тормышта яшәрсең, ди. Чистайда җиде класс тәмамлагач, Вера Казанга барырга дип хәл итә. Зур сәхнәләрдә уйныйсы, артистка буласы килә аның. Болай да бөтен авыл халкы, исемен дә әйтмичә, Безнең кечкенә артисткабыз! дип кенә йөртәләр. Анда театр техникумында имтихан алучылар чабаталы авыл кызының, орчык кадәр генә яшь үсмернең кыюлыгын күреп, башта ни әйтергә белми аптырап калалар. Әле күчмә театрда эшләгәндә Риза Ишморатның Гөлзада пьесасында төп герой башкарга, ә Мәҗитов сәхнәләштергән Кайту драмасында Мәхмүзә ролен уйнап та Вера апа күпләрне таң калдыра. Ә Зәңгәр шәлдәге малай роле халык арасында тәмам абруй казана. Ул сәхнәдә күренүгә үк зал гөр килеп кул чаба. Тыныч тормышта көнне төнгә ялгап, сәхнә дип яшәделәр. Бер сулышта гына санап та чыга алмассың. Мирсәй Әмирнең Миңлекамалында Миңлекамал, Тормыш җырында Фатыйма, Мирхәйдәр Фәзинең Галиябану спектаклендә Галимәбану, Гөлнур аби ролендә Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлар спектаклендә Кәләмзә булып Нәки Сәнбәтнең Зифа, ана ролендә Туфан Миңнуллинның Моңлы бер җыр, Хәмдебану булып Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр, Палый түти ролендә Гергери кияүләре, Гөлминиса ролендә Таҗик Гыйззәтнең Чаткылар һәм башкалар һәм башкалар. Артистканың иҗат эшчәнлеге театр белән генә чикләнми, ул радио һәм телевидение тапшыруларында катнаша, кинофильмнарда төп рольләрне башкара. Аның иҗаты гөмемроссия казанышына әйләнеп, татар театр сәхнәсендә кабатланмас эз калдырды. Кызганыч, Вера Минкина 2011 елның 20 нче сентябрендә 94 нче яшендә арабыздан китеп барды. Әйдәгез, без дә исеме үк тылсым көченә ия булган илаһи затны, сөекле һәм сөйкемле Вера апабызны истә тотыйк.

Син сорасаң, ни дип әйтергә икәнлеген миңа әйтмәделәр. Ничек дип керә-керә куштылар соң? Абзый сораса, кодаларга киттеләр дип әйтерсең, диделәр. Ә башка кеше сораса? Ну, башка кем сорасын? Фатих абый сораган иде дә, мин аңа әйтмәдем. Ә менә мин сорасам? Син башка кешемени? Я, әйт инде, әйт, кая киттеләр? Әллә әйтмим. Театргамы? Ансен киләйтте. Әйдә бар, алдыңа кара. Эшеңне эшлә, бар, бар. Бар, эшеңне эшлә. Театрга киткәннәр. Мин дә алып барырмын. Кеше барган җирдән миңа гына калып торырга.

Кайда икәнен белмим. Бусы булды бер. Икенчене ничек керәсен, кайдан керәсен белмим. Ике, өч. Аннан соң, анда кергәннән соң, кайсы урынга утырасын белмим. Бусы белән булды дүрт. Ичмасам, эчеңдәге бөтен серләреңне сөйләп бетереп кеше көлдермә. Кеше ишетсә, моның белгән нәрсәсе бар микән дия башларлар.
Кирәкми. Бармыйбыз. Куркам мин. Чү-чү-чү-чү-чү.
Куркуыңдан егылып китә күрмә. Шушы гәүдәң белән мин куркам дип сөйләргә ничек кешедән оялмыйсың?
Мин.
Нинди бармаганда мине нитләгән? Кеше барган җирдән безгә генә калып торырга. Инде хәле быракма. Бары инде. Җизниләр әле үткән атнаны Плашкига да чыктылар. Без анда да синең белән икәү авызыбызны күтәреп калдык. Кияүе белән кызы барган булгач, әткәй безгә дә бер сүз әйтә алмас. Бармыйм дигәч, бармыйм инде. Инде хәле быракма. Бары инде хәле быракма. Бары инде. Хәбибрахман бик. Барыйк сана инде. Инде. Хәбиб чигем. Хәбибрахман. Барыйк инде Хәбибрахман. Гомеремдә бер мәртәбә бер җиргә барыйк дип сораганмын икән инде. Шуны да тыңламыйсың. Йә инде, Хәбиб Рахман. Әткәйдән куркып торырга! Син кечкенә сабый бала түгел ич инде! Орышсак, бер орышырда бетәр. Әгәр дә бик каты дулый башласа, үзем көчләп алып бардым диярмен. Хәбиб Рахман, бар ич инде. Белмим шул.
Ничек булыр икән? Ник? Минем үземнең дә Бер күрәсем килә күрүен ул. Театр дигән нәмәрсәне. Гайнулла җизинең кияве Габдрахманнарда барабыз дигәннәр иде. Ни?
Шулай булгач, әйдә, барабыз. Әткәй дә бер сүз дә әйтә алмас. Әйдә. Әйдә, Хәзрахман, син дә киен. Мин дә хәзер киенеп чыгам, ярыймы? Әйдә. Әйдә, калыйбрак кит. Әйдә. Хәзер киенеп чыгам. Үзебезнең Вера апа мин кина. Бу Вера Поменькина, минем двоюродный сестрам, безнең әтиләребез бер туган. Без аның белән бер туган. Без икебез дә, аларның өйләре дә Бака тавында булган, безнең өй дә Бака тавында иде. Ул безне гел аптыратып бетерә иде. Гел аның хыялында гел шундый талант булган. Тумыштан гел аның хәрәкәте артистларныкы иде. Данлыклы әйтеп бетерерлек түгел, искиткеч Бахта авылының кызы Минкина Вера, Чистай районында аны белмәгән кеше юк, бөтен Татарстан белә. Безнең Вера апа безнең Бакта авылыннан чыккан искиткеч кеше. Безнең Бакта авылы үзе өчкә бүленә. Олы, Югары Оч, Түбән Оч, Бака тавы. Ә безнең Вера апа ларның өйләре Бака тавында булган. Ул Бака тавында ни өчен Бака тавы дигәннәр, анда буа, буада балык тулып тора иде. Ул анда шул хәтле матур иде Бака тавы. Әй, кич керсә, бакалар төрлесен-төрлечә җырлый иде, тыңлап бетәрлек түгел иде. Аннары ул Бака тавы данлыклы Анда колхозның умартачылыгы иде. Шул хәтле матур җир иде. Бер апа туа средне крестьянский семьяда, аларның биш балалары була. Олысы Вера апа. Аннары Мария ул сугыш вакытында сугышка алына, анда зур баянлы кешегә кияүгә китә, хәзерге вакытта Украинада яши. Аннары малайлары була, ул малай кечкенәдән авыру була, бер апаны бишектә тирбәтә, ул Үле. Аннары ул ни юкса, юкса, аннары аның артыннан Назия Анна була. Ул шул Вера апа хыяллана гел артистка булырга. Ул безне аптыратып бетерә иде, әллә нинди күлмәкләр, алъяпкычлар бәйләтеп, Утырырды, биетә иде, җыр өйрәтә иде, гел бала-чага белән булыша иде. Шундый иде безнең апабыз, шул хәтле яхшы иде. Инде аның театрларын инде руслар да карый иделәр, татар телен белмәсәләр дә. Аның Хәрәкәтләрен, аның борылышларын күреп туярлык түгел, әйтеп бетерерлек түгел. Менә ул авылда бөтен кешене, килгән кешене ашатып-эчереп, анда диван да юк, кровать та юк, һәрберсен бер ширма бар иде. Үзе ширмада ятып, идәнгә тезелешеп ята идек. Һәрвакыт аның ачык йөзе иде, ишеге ачык иде. Аннары мин анда ел саен укырга бара идем, переподготовкага. Аларга керә идем, әнисе белән әнисен алып китә идем, анда ерак түгел иде, центрда. Мунчага мунча керә идек, балык ала идек, бәрәңге пешерә идек, рәхәтләнеп ашып, шул көнне кунак булып, шул көнне шатланып яши идек. Аның яхшылыгын әйтеп бетерерлек түгел. Һич тә онытырлык түгел. Инде һәрбер кеше, аны белгән кеше үзе яшәгән вакытта беркайчан да оныта алмас дип уйлыйм.